Onua dɔfo a ɛnɛ nso masan ne wo ahyia. Nyankopɔn nkɔ so nhyira sɛ daa wonya berɛ de ma Onyame nsɛm a ɛnam afoforɔ so de brɛ ne mma. Dwumadie a waso gu so yi yɛ Words of Hope dwumadie SDA in Gulf Country asafo de aba wɔ yɛn YouTube channel. Yɛbɛsrɛ wo sɛ Ɛberɛ a wogu so a woretie na wɔrehwɛ yɛn yi, na wɔkyɛ YouTube channel yi ama afoforɔ nso anya na nsɛmpa a Nyame nam ne mma so de kyɛ no, obi biara nso nsa aka ne deɛ. Deɛ wo ne no ahyia mprempren ɛyɛ Ɔmodafo Pa Maalisi ɛna ɛnɛ wo ne me ahyia no. Nyankopɔn nhyira wo bebree na ansa na yɛbɛkɔ deɛ ɛnnɛ yɛn ne afoforɔ wɔ ɛkyɛ no, yɛbɛbɔ mpaeɛ. Ɔsoro ne asase Wura, yɛda wo ase. W'adom, w'ahummɔborɔ, w'adɔyɛɛ nti na yɛnwie sa. Anuonyam nka wo bebree sɛ watie yɛn abɛpem saa bere yi. Nea wowɔ de ma wo mma no, fa dom yɛn wɔ Yesu din mu. Amen. Anidasoɔ nni baabiara agye sɛ Yesu. Nti mɛmfa wo ho nto nnipa so ɛsiane sɛ nnipa deɛ ɔbɛdaadaa wo na ɔbɛdi wo nhwammɔ. Deɛ ɛda ɛnnɛ nsɛm yi so, ɔse seek silence as you seek good results. Ɛyɛ a pere sɛ wobɛhwehwɛ koomyɛ bi ɛberɛ a wopɛ mmuaeɛ. Yɛbɛhwehwɛ, yɛbɛkɔ yɛn nsɛm no mu na yɛbɛhwɛ biribi wɔ ahemfo nwoma a ɛtɔ so mmienu no ɛti a ɛyɛ nnan nkyekyɛmu a ɛyɛ edu nkron no ɛrekɔ ɛnɛnɛme no yɛba abɛhwɛ ne yɛnya abasɛm bi anaasɛ Yɛde bi asu yɛn ho yɛn ho fɔ ɛberɛ a yɛrepɛ yɛn haw ne yɛn amanneɛ no ano yie sɛ ɛnyɛ papa no, yɛbɛhwehwɛ kommyɛ na afei yɛnya good results. Ɔbaa bi a odiyifoɔ bi kɔɔ ne nkyɛn. Odiyifoɔ yɛfrɛ no Elisha. Na ɔbaa no na ɔyɛ ɔdefoɔ. Na ɛberɛ sɛ Elisha ɛretwa mu a, Ɔfrɛ ne ba. Mempɛ sɛ mɛhyɛ ase sane sɛ wonim wei dada. Ɔfrɛ ne ba na waba abɛdidi na ɔkɔ, na wabɛdidi na ɔkɔ. Saa nti ɛtoaa so. Na afei da koro ɔka kyerɛɛ ne kunu sɛ, Papa yi mahu sɛ ɔyɛ Nyankopɔn diifoɔ. Nti na yɛnyɛ baabi ma na ɔretwa mu na sɛ ɔdidi wie no abrɛ a ɔbɛtumi ada hɔ. Nokorɛ, ɔyɛ wei nyinaa de maa me. Nti da koro na Elisha ka kyerɛ ne ba Gehazi sɛ, Kɔ kɔka kyerɛ maame wei sɛ, Wafa haw nyinaa wei ato no so. Ɛdeɛn na ɔpɛ sɛ Nyame difoɔ ɛyɛ ma no? Nti Gehazi ka kyerɛ no sɛ, Maame yi ni ba, na kyerɛkyerɛ sɛ ɔpɛ ba. Elisha ka kyerɛ no sɛ ɔbɛwo no mpo no, wangye anni. Nti ɔka kyerɛ no sɛ, Mesrɛ ɛmmɛha w'afena, ndi atorɔ nkyerɛ w'afena. Nyame yɛ adom, nkɔmhyɛ a Elisha hyɛɛ maame ɛbaa mu. Afe dasɛ no a Elisha kae no, ɔwo ba. Ɛba ne wuo ne mu no no, Ɛna akwadaa no yareeɛ ɛberɛ a na akwadaa no ne ne papa wɔ hɔ. Nti wo from verse 19 no yɛkan second kings chapter 4 no verse 19 ne kɔ no ɔse na ɔka kyerɛ n'agya sɛ meti meti na agya no ka kyerɛ aberanteɛ bi sɛ ma no so kɔma ne na na ɔmaa ne so de no brɛɛ ne na na ɔde no tenaa ne serɛ so kɔsii awigyinaeɛ na ɔwuiɛ Tio, ɔse owuiɛ. Na ɔforo de no kɔtoo Nyankopɔn nipa no mpa so, na ɔtoo ɛpono no mu, na ɔfirii adi. Na ɔkɔfrɛɛ ne kunu sɛ, Mesrɛ wo, soma mmeranteɛ no mu baako ne mfunumu abereɛ no mu baako brɛ me, na mentutu mmirika menkɔ Nyankopɔn nipa no nkyɛn memmra. Ɔse, na ɔbisaa no sɛ, Adɛn nti na wopɛ sɛ wokɔ ne nkyɛn nnɛ yi? Ɛnyɛ ɔsrane foforɔ, anaa ɛnyɛ homeda? Na ɔbaa no kaa sɛ, ɛnyɛ hwee. Ɔbaa a wahwehwɛ ba mfie bebree na ɔnya ba. Ne Nyankopɔn ayɛ n'adom na wawo ba. Akɔre bɛyare yɛ a, ɔda ne srɛ so o. Sɛ me ne wo a, hey, yɛbɛbɔ bena papapapapa. Ɛnka yɛbɛyɛ dede ama afoforɔ ahu sɛ yɛba baako pɛ na ɔkura no. Nyankopɔn asan ayɛ atirimuɔdenfoɔ agye ba no afiri ne nsam. Anka afei ne yɛbɛteateam. Abɔfra no yareɛ a ɔfiri n'agya hɔ baa ne na hɔ no, ne na kaa n'ano too mu bɔ mpaeɛ wɔ ne tirim. Mpo akora no da ne sɛ nso wɔnyɛ ne de. Okunu mpo bisaa ne sɛ, ɛdeɛn nti na wopɛ saa nneɛma no? Ɔsɛ nyɛ hwee. Medɔfo ba, ɛtɔ da a yɛwa no komm. Omurayɛ no a wasɔre no a wode ayɛ totorobɛnto no etua w'ano sɛ me deɛ wei deɛ me ɛno na ɔbronsam bɛfa so wode anya wo na wapow gyidie. Dwumadie bi a wopɛ sɛ woyɛ no nti wode toto bɛnto manya sika bi oh manya mebɛware o ɛwɔ ɛne ɛsɛ sɛ yɛ promote me oh sesei sɛ wofa no yie papa nko a wɔ asetena yi mu deɛ a ɛtɔ da wo nso yɛ din ma fofo ma just confuse others sɛ ɔmu nnim deɛ wɔ tirim a ɛbɛyɛ den sɛ obi bɛsɔre atia wo Yɛn ano kasa adɔɔso ama afoforo ahunu yɛn sintɔ. Yɛn ano kasa adɔɔso ma afoforo ahunu yɛn mmerɛyɔ. Yɛn ano kasa adɔɔso ama afoforo awowɔwo yɛn ho. Sɛ nka wobɛware no, woankɔka ankyerɛ bɛn ɔbaa bi anaa na w'adamfo no bi sɛ, ee, bɛrima wei deɛ ɔyɛ good o, ɔbaa wei deɛ mete ne so a na masɔre a, nka bia ka deɛ esii no ansi. Yɛn ano kasa yi ka bebree na ɛde ama yɛn. Ɔbaa yi yɛn n'ano di ɛmfa ho sɛ na ne ba no yɛ baako pɛ. na abɔfra no wui mpo no, okunu mpo no, wammɔ no amanneɛ. Ɛtɔ da a, ɛtɔ da a, ɛyɛ sɛ woka w'ano tom ɛberɛ a wohwehwɛ good result. Yɛnyae kasaakasa no, na yɛnyae ano beseebesee no, na yɛnyae dedeyɛ no, ɛsiane sɛ ɛno mu na bɔnefoɔ no bɛtumi afa so na ɔma yɛahwe ase ɛfiri yɛn gyidie ho. Yɛntoa so. Ɔse na ɔhyehyɛɛ funu no mu ɔde kɔeɛ. Na ɔde mmirikatuo na ɔsii mu no, ɔbɛduruu Nyankopɔn nipa no nkyɛn, Karmel bepɔ so. Na Nyankopɔn nipa no hunuu no akyirikyiri no, ɔka kyerɛɛ n'abɔfra Gehazi sɛ, Hwɛ, Sunemni no nie. Afei tu mmirika kɔhyia no. Na ɔbisaa no sɛ, Wo ho yɛ? Wo kunu ho yɛ? Abɔfra no ho yɛ? Na ɔbuaa sɛ, Ɛyɛ. Na ɛtɔ da a, wɔn nso ka kyerɛ wo sɛ, It is well with my soul. Ɛmfa ho ne nea wonam mu, ne w'amanneɛ, ne wo su, ne wo dadwene, ne ateetee a wonam mu no, wɔn nso, obi obi bisa wo aka sɛ, ɛyɛ. Onipa no a woka wɔ haw no akyerɛ no no, there is no where onim mmoa bi ade ma ɔbɛtie wo haw no nyinaa. Obi aka akyerɛ sɛ, menni biribiara. Yɛtoa so no. Ɔse na ɔduru Nyankopɔn nipa no nkyɛn no, bepɔ nso no, ɔbɛsosɔɔ ne nan, na Gehazi twe pini no sɛ ɔrebɛsum no, na Nyankopɔn nipa no kaa sɛ, Gyaa no, na ne kra werɛ aho ne ho, na Awurade de ahunta me, na wanka ankyerɛ me. Na ɔbaa no kaa sɛ, Mebɛsrɛɛ me wura hɔ ɔba, manka sɛ, Nnaadaa me. Ɛna ɔka kyerɛɛ Gehazi sɛ, Bɔ abɔsoɔ na fa me poma no kura. na kɔ. Wotu obi a nkyia no, nso obiara kyia wo a nyɛ so, na fa me poma yi kɔto abɔfra no. Na abɔfra no kaa sɛ, Awurade, te aseɛ na wo kra te aseɛ yi, merennya wo hɔ. Ɛna ɔsɔre dii n'akyi. Ɛtɔ da a, yɛano no, yɛnka ntom. Wowɔ obi a wobɛka akyerɛ no a, ɛnyɛ ɔkɛseɛ yi a ɔwɔ soro no nkutoo. Ɔno na ɛwɔ yɛn haw nyinaa no yie. Dede no a woyɛ no ntumi nsɔɔbo saa problem no. Wo kasa no a wama no ayɛ tenten no ntumi nsɔɔbo saa problem no. Nti adɛn na wonka w'ano ntom na wonkɔ wo nkotodwe anim mpaebɔ mu na wonsu ngu ɔkɛseɛ a ɔwɔ soro a ɔno n'anim yɛn haw nyinaa na wahyɛ yɛn bɔ sɛ ɔrennyae yɛn mu da no, wonsu ngu ne so bere a wɔrehwehwɛ anoyi a ɛyɛ papa no. Wokan toa so a, abofra no ebuee n'ani ɛberɛ a ɔbɛfaa elisha de no kɔeɛ na elisha kɔyɛɛ deɛ nyame kyɛɛ ne nyina wie no abɔfra a na wawu no ɔsɔreeɛ yano ɛnti na ɛtɔ da yano yie no yɛntumi nya no Totorobɛnto no, yɛabɔ akyɛ. Eh? Ɛberɛ yɛgu so a yɛreyɛ wei nyinaa no, yɛhwehwɛ ano yie ɛyɛ papa no. Okristoni ei, ka wano to mu. Ɛtɔ da a, wano no ka to mu. Ma obi nhu sɛ yɛma wo. Mpo ɛmfa ho ne deɛ wonam mu no. Ɛsiane sɛ ɔkɛseɛ no a wobesibesi wano de akyerɛ no no, ɔno no a wo kɔn mu yɛ no wosuo gu no so no, Ɔno ne yɛn mpaebɔ Tiefoɔ. Nnipa ntumi mboa wo. Ɔdasani biara nni mmoa de mma nnipa. Ɛyɛ Onyankopɔn nko ara. Yɛn dedeyɛ no mmoa yɛn. Anɔpɛrepɛre nyɛ mma Kristoni. Ɛno nti sɛ yɛpɛ anoyie a ɛyɛ papa a, sɛ yɛpɛ good results wɔ yɛn asetra mu a, sɛ yɛpɛ sɛ nneɛma bi wɔ hɔnom a ɛtu mpɔn a, yɛnka yɛn ano ntom. Anyame a ɔyɛ kokoam mpaebɔ tiefoɔ no, ɔbɛtie na wayɛ de ama yɛn. Yɛdi fɔ wom? Ɛɛ, mewɔ gyedie sɛ berɛ a woate nsɛm yi na woahu deɛ ɔbaa no yɛeɛ a ɛmaa no nyaa ano yie a ɛyɛ papa nti, wobɛfiri nnɛ na wo nso woasua wɔ ɔbaa yi ne kommyɛ mpo ne ne kunu mpo wanka ankyerɛ no na ɔyɛɛ din no a mpɔtam hɔfoɔ nyinaa mpo ahu sɛ ne ba no awu. Sɛ obi hu yɛn a, anka ebi akora ne ho antɔ no, nanso ne kommyɛ Ɔkɔ Onyankopɔn nkyɛn, na ɔyɛ nkonimdifoɔ. Awurade, yɛda wo ase ɛnnɛ da yi, woama yɛahunu sɛ yɛn ano dede, yɛn ani ntumi mfa mmoa bi ammrɛ yɛn. Ɛno nti, berɛ a yɛate nsɛm yi, yɛn mmerɛwyɛ ne sɛ yɛkasa dodo, to yɛn ano nnareka, na yɛn kasa nyinaa yɛ mpaebɔ berɛ a yɛde reto w'anim no, na anoyie no aba yie de ama yɛn. Ɛwɔ Yesu din mu, amen. Me dɔfo, fa w'atiei wo ne afoforɔ nso nkyɛ, ɛsiane sɛ. Ka ano kasa no adɔɔso sɛdeɛ ebia obi bi nso bɛhu no na watumi aka n'ano atom berɛ a ɔno nso ɛpɛ good results. Mɔda papa Marlies yi ɛna wo ne no ahyia ɛnnɛ yi. Nyame nhyira wo sɛ wo subscribe YouTube channel yi na wo ne afoforɔ nso ɛkyɛ video no ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Kɔsi sɛ yɛbɛsan ahyia bio no, Nyankopɔn nhwɛ me ne wo ntɛm. Shalom.